И кешеләр, без сезне ир белән хатын буларак яраттык. Бер-берегезне белеп таныр өчен халыклар һәм кабиләләрдән ясадык. Арагыздан Аллаһ каршында иң хөрмәтлегез, иң тәкъва булучыгыз. Хакыйкатьтә Аллаһ белүче, хәбәрдар. Исламда милләт юк дигән фикерләр еш яңгырый. Чыннан да кайсы илдән, кайсы милләттән булуга карамастан, һәркем ислам динен тота ала. Әмма исламга килү белән кешенең нәселе кире кагылмый, аның тән төсе дә, йөз төзелеше дә үзгәрми. Бу динне тота башлаганчы ул нинди милләттән булса, шул милләт вәкиле булып кала. Татар милләте өчен исә соңгы елларда миллилеген кайтару бигрәк тә мөһим. Ә сөйләшә торган, әдәби әсәрләр языла торган телдән башка аның яшәвен күз алдына китерү мөмкин түгел. Без әгәр дә бүген телебезне югалтабыз икән, безнең үзебезнең мәдәниятебез, безнең үзебезнең гореф-гадәтләребез, безнең Тукайларыбыз, безнең Җәлилләр, безнең Каюм Насыйрилар, Шиһабетдин Мәрҗәниләр югала. Без үзебезнең борынгы шушы җыелган хәзинәбезне югалтабыз һәм киләчәгебезне дә без ничек булачагын күрмәячәкбез. Шуңа күрә татар телен саклап калу, әлбәттә, бик зур мәсьәлә.
Россия ислам университетында теология факультеты студентлары иске татар телен һәм заманча татар телен әнә шул күләмдә генә үзләштерә. Моның әз икәнлеген биредә таныйлар. Әмма 25 төбәк һәм чит илләрдән килеп укучылар өчен дин фәннәрен гел татарча биреп булмый. Россия Ислам университеты аңа карап калган күп төрле мәдрәсәләр, Россия төбәкләрендә мәдрәсәләр, әгәр дә туган телне өйрәнүгә, татар телен өйрәнүгә игътибар бирмиләр икән, бу безнең имамнарыбыз тиешле дәрәҗәдә әзерләнеп чыкмый дигән сүз. Ә аннан соң инде бернинди сөйләшү дә ярдәм итмәячәк. Менә без шуның нигезенә, тамырына карар өчен биредә күчмә утырышны алып килдек. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты үзенең чираттагы утырышын биредә, Ислам университетында махсус уздыра. Анда Татарстан Дәүләт Советының комитет рәисе Разил Вәлиев та катнашты. Милләт зыялылары күп төрле дини агымнар барлыкка килүгә борчыла һәм аларның милли бердәмлеккә комачаулавына басым ясый. Әлегә хәтле барыбер ниндидер бер сөйләшү рәвешендә бүгенге көндә шушы дин оешмалары арасында ул бара. Туган телне сакламасак, ул диннең безгә ни дәрәҗәдә хезмәт итәчәге турында сөйләшү бара. Ләкин ныклы нигездә шушы әйбергә әле нота куелмаган. Һаман шул ук әйбер, менә бит безнең мәчетләрдә, Төрле дин, төрле милләт кешеләре җыела, алар туган телне безнекен белмиләр, тегеләрнекен белмиләр. Менә шундый кирәкмәгән сөйләшүләр безнең мәчетләребез зур шәһәрдә, Казан шәһәрендә инде 60 артык мәчет бар. Ул мәчетләрнең кайберләрендә әлбәттә кирәк дәрәҗәдә бүтән телләрдә дә оештырырга мөмкин. Азәрбайҗан телендә дә, бүтән телләрдә дә Ләкин аларның күбесе татар җирендә, татар телендә булырга тиешлеге инде көн кебек ачык. Татар мәктәпләре ябыла торган чорда, милли университет булуга өметләр өзелгән бер мәлдә, хәтта әле исән калган татар мәктәбендә дә татар теле, әдәбияте фәнен тулы куәткә өйрәтү хокукы киселгән вакытта милләтне саклауны мәчетләргә генә йөкләү бигүк гадел түгел шикелле. Без инде болай да үзебезнең гореф-гадәтләребезне, телебезне саклау өчен тырышабыз. Әмма ләкин, минемчә, бу җәмгыять белән бергәләп эшләнә торган эштер дип уйлыйм. Монда сәүдәгәрләр дә, хөкүмәт тә, мәгариф тә, мәдәният тә, дин дә, барысы бергә эшләргә тиеш дип уйлыйм. Бу безнең үзебезнең бер гомуми зур вазыйфабыз булырга тиеш. Шуңа күрә без булдырылган кадәр

А татарский не можешь? Әйтик, таҗиклар таҗикча сөйләсә, аларга
нинди дин сайларга кирәк? Нет, нет, они у нас республики, не слышат что ли? Татарстан Диния нәзарәтенең Голәмәләр шурасы әле узган 2010 елдагы утырышларның берсендә үк республика мәчетләрендәге эш теле турында фәтва чыгарды. Ул мөфти имзасы белән расланган. Диния нәзарәтенә караган мәхәлләләрнең имам-хатыйблары тарафыннан үткәрелергә тиешле җомга вәгазьләре кагыйдәләрендә вәгазьләү теленең татар теле булуы турында әйтелә. Аерым очракта җомга вәгазе русча яки башка телдә дә үткәрелергә мөмкин, әмма республика мөфтиенең махсус рөхсәте белән. Хөтбәсен имам стандарт формада гарәпчә үткәрә, инде вәгазен татар телендә сөйли. Хөтбәнең эчтәлеге Аллаһы Тәгаләне зурлау сүзләре керә, пәйгамбәребезгә салават, Коръәннән бер-ике аять, менә шундый тәртиптә инде ул гарәп телле булуы шарт. Инде вәгазе халыкка аңлаешлы булсын өчен, Халык ислам нигезләрен белеп өйрәнсен өчен вәгазь ана телендә үткәрелә. Аллаһу Әкбар. Борнай мәчетендә өйлә намазы. Гыйбадәткә унлап мөселман килгән. Әз булса да, кала өчен гадәти күренеш. Ә менә җомгага ике йөздән әзрәк кеше көтми хәзрәт. Бу әле даими йөрүчеләр саны.
Безнең мәчет нәрсә белән дә тиң өстен булып тора. Икенче мәчетләрдән менә урыс телендә алып барган алып барылгач инде төрле милләтләр бар, үзегез беләсез. Шул инде төрле милләткә караганда күбесе инде үзебезнең халык инде татар милләте белән мусульманнары инде анда урыслар да катнашы бар, иншалла ислам кабул иткән. Шулай ук инде теге Кавказ Ә теге инде кешеләрдән, инде мусульманнарыбыздан, теге Дагестан, Чечен, Тансредня, Таджик, үзбәкләре дә килә, барсы да. Иншалла, менә шулар белән бергә инде, бергә намаз укыйбыз инде, Аллага шөкер.
Борнай мәчете 1930-1994 еллар аралыгында мәгълүм сәбәпләр аркасында үз максатларында файдаланылмый. Мең сигез йөз җитмеш икенче елда сәүдәгәр Борнаев акчасына күтәртелгәнче, аның урынында Апанай мәдрәсәсе шәкертләренең мәчете эшләгән. Хәзер дә Борнай мәчете яшьләр арасында популяр. Бу мәчеттә туган телебездә булмаса да, хәзерге татар яшьләренең күбесе сөйләшә торган рус телендә вәгазь сөйлиләр. Без инде җомгаларыбызны алып барадыр, катнаш инде шулай. Теге бер атна татар телендә буладыр, анда бер атна урыс телендә. Анда инде хәзрәт килеп, инде әйтик инде мәхәллә кешеләре, хәзрәт без инде урысча барыбыз да беләбез. Теге өч телдә булгач, гарәп белән татар, урыс кушылгач инде вакыты сузыла җомганың. Шуңа күрә инде 96 нчы еллардан алып без калдырдык Инде урыс белән, гарәбе белән бергә. Әгәр дә сезгә бүген татарча гына сөйләгез дисәләр, сез сөйләячәксезме? Сөйләячәкбез. Бернәрсәсе авырлыгы юк аның, бернәрсәсе. Бернәрсәсе. Ну, без югалтабыз. Без нәрсә әтәсебез килсә, без югалтабыз үзебезнең аудиторыбызны. Халык күбесе менә монда килгән вакытында әтәләр без барабыз, күбесе кеше җыклап утыра, бара, терелмәчләр. Без бараб, җөрибез ди җомгаларга. Ну, мәгънәсе, әгәр дә кеше төшенмәсә, мәгънәсенә җомганың, әгәр тәэсире ул җомгасын кешенә тимәсә, Аның җомгансыннан файдасы, үзегез беләсез, тулысынча булмый. Булмый. Шуңа күрә урыс телен булсын калдырырга кирәк. Бер нәрсәсе юк моның. Ул файдага гына үзебезгә дә, күпме кеше иманы күбрәк булган булса, ул файдасы шул җәмгыятькә, шул кешеләргә, шул милләткә үзенә, иншалла. Бу аның файдасы гына булып, бәрәкәте, рәхмәте төшеп кенә тора.
Әмма ләкин бер тәҗрибә белән әйтәс ут, урташасым килә. Түбән Камада миңа бик зур тәкъдимнәр булды. Русча сөйләргә җомга вәгазьнең яртысын. Әмма ләкин мин беркайчан да җомга вәгазе ике телгә бүлмәдем. Һәм менә шул миңа тәкъдим ясаган егетләр җомга вәгазьнең кызыклы икәнлеген аңлап, татар телен өйрәнделәр. Менә бүген инде мин аннан киткәнгә алтынчы ел беркем дә Түбән Кама мәчетендә вәгазьне русча сөя дип тәкъдим итми. Бөтен мәхәллә көннән-көн арта килүчеләре, ә шуның белән бер рәттән татар теле белән кызыксыну артты. Ягъни вәгазьнең кызыклы булуы, мәгънәле булуы Телне өйрәнергә дә бер этәргеч булды. Вәгазь һәм хөтбәнең теле турында татар галимнәре әүвәле дә, егерменче гасыр башында да бәхәсләшкән. Габдулла Абубыйның 1907 нче елда нәшер ителгән Татарча хөтбә уку дөресме дигән китабы да моңа дәлил. Үзе ул хаҗга барып кайтканнан соң нотыкларын татарча сөйли торган була. Хәзерге заманның ислам галиме Ваһва әз-Зухейли дә хәнәфи мәзхәбе буенча хөтбә җирле халыкка аңлаешлы телдә ителергә мөмкин дип яза. Әмма җомга шартларының берсе булган зекер кабул ителсен өчен хөтбәне Коръән телендә, гарәпчә әйтү хуп күрелә.
Татарстанда инде халык, мөселман халыклары татарлар бит инде һәм шуңа күрә дә, әлбәттә, аңлашыла инде, төп халык телендә алып бару, бу инде ислам шәригатенең максатларына туры килә. Кешеләргә ислам динен дөрес итеп ирештерү, үз телләрендә, алар аңлаганча. Шуңа күрә дә инде, ә урыс телле мөселманнар яки башка телле, алар азчылык, һәм инде, әлбәттә, һәрбер телдә алып барып булмый. Шуңа күрә дә төп тел итеп берсен сайларга кирәк, бердәмлек булсын өчен. Шуңа күрә дә, әлбәттә, безнең җирлектә инде иң уңай тел, кешеләргә ислам динен ирештерү өчен, ислам динен куәтләү өчен, халкыбызныга инде әдәп-әхлакны өйрәтер өчен тиешле дәрәҗәдә, кирәкле дәрәҗәдә, ул татар теле. Телне саклау да мөһим, Һәм халыкка, яшьләргә динне этәрү мөһим. Кол Шәриф мәчетендә без бу мәсьәләне менә болай чиштек. Безнең җомга вәгазе татарча бара, әмма ләкин пәнҗешәмбе көнне кичке алтыдан сигезенче яртыга кадәр без яшьләргә рус телендә вәгазь сөйлим. Ягъни аларга да, кем татарча аңламый, алар өчен русча кич белән, пәнҗешәмбе көн кич белән без Шушындый дәресләр үткәрәбез.
Әбү Һүрәйрә разыяллаһу тәгалә анһу, Аз Пәйгамбәр ихлас салләллаһу галәйһи вә сәлләм риваять кәгәннәй караганда, ничәсенә дә Безнең милләттәшләребез, туган телне белмибез дип, татарча вәгазьгә бармыйча йөргәндә, Казандагы таҗик кардәшләребез махсус милли мәҗлесләр оештыра. Анда үз телләрендә аралаша, вәгазьләр тыңлый, гомумән, милли мөхиткә чумып ала. Татарстандагы милли-мәдәни мөхтәрият ватандашлары өчен айга бер чара уздырмыйча калмый.
Мы тоже, вот приехавшие после событий в Таджикистане происходивших, которые, да, э, тут, э, чтобы поднять свою культуру, свои обычаи, поэтому традиции свою нацию, чтобы не забыть, чтобы поднять на высший уровень. Татарстандагы таҗик милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе сүзләренә караганда, республикада 13 меңгә якын таджик яши. Күбесе, әлбәттә, Казанда. Төзелештә эшли, сәүдә өлкәсендә кайнаша.
93 елдан бездә без Казанда торабыз, альхамдулилла. Татарстанда яшәү сезгә ошыймы? Татарстанда ошый, Унҗиде бу, унҗиде ел монда ашыйбыз, альхамдулла, мәҗлесләрне уздырабыз, уздырабыз. Альхамдулла, бик яхшы торабыз. Күрәм, сез татарча да өйрәнгәнсез инде, әмма таджик телен онытмадыгызмы биредә яшәп?
Юк, туган телеңне онытмыйсың инде, ул

Мәчеттәге Мәүлет бәйрәменә килүчеләр арасында яшьләр күп. Бу таджикларда иман тәрбиясе чылбыры бер кайда да өзелми дигәнне аңлата. Мондый җыелуларның максатын да шунда күрәләр. Әллә шуңа таджик кардәшләребез бездәге мәчетләрдә таджикча вәгазь ишетелмәүдән зарланмый.

Британиягә барсагыз, Британиядә мәчеттә һинд та бар, пакистан да бар, татарлар да утыра, британецлар да бар. Андагы мәчеттәге милләтләрнең күплеге бездә әле андый күп милләтле мәчеттә юк. Әмма вәгазь инглизчә. Япониядәге Токио шәһәрендәге безнең татар имамы вафат булды моннан берничә ел элек. Шушы татар имамы урынына төрек имамы килде. Япония әйтте бу төрек имамына. Сиңа ике ел вакыт бирәбез, ике ел эчендә япон телен өйрән дип. Бүгенге көндә төрек имамы Токионың мечтендә вәгазьне сөйли япон телендә. Ә без барабызмы, башка кеше барамы, япон телендә вәгазь. Шулай ук гарәп илләренә барыгыз. Шулай ук Мәккә шәһәрендә, башка шәһәрләрдә Вәгазь бара гарәп телендә. Без ничектер үзебезнең горурлыгыбызны югалтабыз кебек. Без үзебезнең телебездән оялабыз кебек. Оялырга кирәкми. Үзебезнең телебезне горур итеп тотырга, күтәрергә кирәк. Һәм ул безнең мәчетләрнең манараларыннан һәм минбарларыннан яңгыраса, бу безгә бер көч-куәт бирер иде. Ә бездән соң булган балаларыбыз нинди телдә сөйләшерләр? Оныкларыбызга без нинди мирас калдырырбыз? Шуңа күрә бу безнең өчен аеруча зур бер мәсьәлә булып тора. Һәм дин әһелләренең өсләрендә шушы вазгыять тә бик зур бер бурыч булып санала, минемчә.
Ислам нигезендә милли телне саклау һәр халыкның хокукы һәм шул ук вакытта бурычы. Бүген Татарстан Диния нәзарәте эшчәнлеге милли үзаңны ныгытуга юнәлдерелгән. Һәм җомга вәгазьләрен үткәрү кагыйдәләре татар теле дәрәҗәсен саклауга бер адым. Ватанга мәхәббәт, иманның бер өлеше. Бу хакта әле Мөхәммәд салаллаһу галәйһи вә сәлләм әйткән. Ватан ул туып үскән җир генә түгел,

Аллаһ турында көн саен уйламаган кеше юктыр. Галимнәр дә, дин әһелләре дә, хәтта дәһриләр дә, ягъни имансызлар да Аллаһ турында уйлый. Коммунистлар да Аллаһ турында уйлый. Алар юк дия. Аллаһ юк. Һәм гомер буйларына юк нәрсә белән сугыштылар. Миңа калса, юк нәрсә белән сугышу, әле ул ниндидер бер дәрәҗәдә, ничек дип әйтим инде, әйбәт, ким түгел микән ул, әйбәт. Юк нәрсә белән сугышу. Аллаһның исемнәре бик күп. Әйтик, кемдер олы тәсбихта, озын тәсбихта 99 бөртек бар, бу Аллаһның исемнәренә күрә шулай 99 дип аңлатмакчылар. Ләкин э, бәгъзеләренең әйтүенә караганда Аллаһның исемнәре бик күп. Мәсәлән, Коръәндә 99 исеме аның язылган. Менә бая әйткән мәкаләдә дә аның исемнәре тезеп күрсәтелгән. Казаныкларының икенче санына 9 елның Аллаһның исеменә килеп өстәлә безнең бөтен төрки халыклар Тәңре дигән сүз килеп өстәлә. Ул Коръәндә юк. Тәңре, тәңречелек бар бит инде. Бер Аллага ышану дигән сүз, күк тәңресе дигән сүз. И исламның бер Аллага ышану. Бер заманны безнең Болгарстанга килеп бергә кушылганнар да, Аллаһ бер, икесе дә, Тәңре дә, Аллаһ та. Ә инде Һиндстандагы яки Урта Азиянең башка илләрендә, ираннарда, фарсларда Ходай диләр. Без дә Ходай дибез. Шулай итеп, ә руслар Бог диләр. Болар барсы да бер Аллаһның, бер газиз Аллабызның исеме. Аны кем ничек атый, аның аларның эше дигән шикелле. Изге Китабыбыз Коръәни Кәримдә Аллаһ турында бик күп сүрәләр, бик күп аятьләр бар. Мәсәлән, икенче, ягъни Бакара сүрәсенең 255 нче аятендә менә былай дип язылган, татарча тәрҗемәсе укыйм, ул Аятел Көрси дип атала. Аллаһ бар. Аннан башка илаһ юк. Аллаһның үзеннән башка илаһи кодрәткә ия һәм илаһ булырдай һичбер кем, һичбер нәрсә юк. Ул мәңге тере. Заты белән ул барчасына яшәү рәвеше бирүче. Йокымсырау да, йокы да аны тотмый. Күкләрдәге, җирдәге бөтен нәрсә аныкы гына, Аллаһның рәхмәте булмаганда, рөхсәте булмаганда, беркем дә беркемнең дә гөнаһларын ярлыкый алмый. Ул үзе яралтканнарның алда ни күрәчәген, үткәнендә ни күрәчәген барысын да белеп тора. Кешеләр аның теләгеннән тыш аның гыйлеменә ирешә алмас. Аның көрсие, гыйлеме җәясендә күкләрне вә җирне үз эченә алган. Аллаһка күкләрне, җирне саклап тору һич тә кыен түгел. Аллаһ гаять бөек, галәмәт тә олугдыр. Менә Аятыл көрсинең татарчага тәрҗемәсе шушы. Менә көрси дигән сүз килеп чыга. Көрси ул утыргыч дигән сүз, кресло дигән сүзгә килеп тоташабыз, диме? Тәхет дигәнгә китеп тора. Кемдер аны тәхет дип тәрҗемә итә, кемдер буш урын дип тәкъдим итә. Э, э, бу чиракта Мәүлана Али дигән бик зур галим бар. Шуның галимнең аңлатуынча, көрси ул име урындыкны, креслоны аңлаткан очракта да гыйлем дигән сүз, белем дигән сүз, фән дигән сүз. Ягъни көрси Аллаһның көрси бөтен дөньяга таралгач, ягъни ул белем мәгънәсендә безгә якынрак. Инде менә бу бу аяттә Аллаһның сифатларының бөтенесе дә тупланган дип әйтергә була. Кем ул Аллаһ дип сораган очракта? Без бөтенесен дә аңлыйбыз. Ә инде икенче бер аятта анысы аның Ихлас сүрәсе дип атала. 112-нче сүрә ул. Былай Кул хуаллаху ахадны барыгыз да беләсез бит инде. Аның татарчасы менә былай яңгырый. Анда да Аллаһның сифатлары бик төгәл ачыклана шикелле. Әйт син, Мөхәммәдкә әйтә инде Аллаһ Тәгалә. Аллаһ берәү генә. Аллаһу Самад.

Аллаһ ул мәңге булган, мәңге бар, мәңге булачак. Аллаһ ул тозмый, картаймый да, чөнки Аллаһның тәне юк. Диелгән. Күрәсезме, э, Аллаһның сифаты турында ни кадәр э, мәгълүмат тупланган. Әйтерсең лә Коръәннең үзеннән алып куйганнар Әфлатунның сүзләре. Менә э, шушы сүзләрдән соң э, Аллаһның кайдалыгы турында э, уйлыйлар кешеләр. Аллаһ кайда? Ләкин ул Коръәндә бик ачык язылган. Аллаһ кешенең муен тамырыннан да якын диелгән. Яки аның күңеле белән арада тора дигән. Яки бөтен көнчыгышка карасаң да, көнбатышка карасаң да Аллаһ дигән. Менә шуңа күрә мин хәзер монда чыгышымны Адлер Тимергалинның тагын шул Алла дигән мәкаләсенә сезнең игътибарыгызны юнәлтәм. Ул 2009 елның икенче санында Казан утларында басылып чыккан, анда бик киң мәгълүмат бар. Аллаһының кайдалыгы турында да һәм аның могҗизалары турында да укыгыз, зинһар. Хәзергә